across the country Ĩĩ. ithuĩ tũraka nyũmba we the latest Ĩĩ. ithuĩ tũraka nyũmba gũkũ harĩ na njamba nini njamba ĩrutĩire kũruta wĩra wĩra mwega wĩra mũtheru thiĩ na mbere na gũsubscribe nĩgetha rĩrĩa rĩothe tũrakũrehera maũndũ mega ta maya ũgakoragwo ũrĩ wa mbere kũmanyita Kin Construction nĩ services ta irĩkũ ici mũheanaga nĩ tũkoragwo na general building construction services tũgaka nyũmba kuma harĩa the foundation okay tũgaka trenches concreting of the eh, co- foundation base tũga concrete tũgoka ha igũrũ nginya bed ya ha foundation-inĩ okay tũkoragwo na repairs and renovations okay tũkoragwo nginya na architectural drawings

Mhm. aingĩre ka prefab Ĩĩ. to bata to mũhaka ake na ihiga to nginya ake na ihiga aca Ĩĩ. no twake na prefab ũguo wega Ĩĩ. na nĩ gũkorwo kĩ at a lower cost Ĩĩ. gũkĩra nginya ihiga rĩtwa ihiga rĩrĩ Ehe. rĩna mũthanga nĩ rĩwĩkĩra nginya plaster thĩinĩ Ĩĩ, nĩguo. rĩu harĩa ithuĩ twĩkaga twaka panel tũgekĩra tu skimming na twaka rangi Ĩĩ. ũhoro ũgathira na nĩ ũgũtũtarĩria wega ũhoro wa prefabs nĩ ndaigua nĩ idea njega Ĩĩ, ĩyo, ĩyo. ĩtũtarĩrie nĩ kĩ na kĩ ũrabatara prefab kĩrĩa kendekaga tu nĩ rĩrĩ Ehe. mũndũ no gũko- no ũkoraga harĩa base-inĩ tũkagĩra panels tũgekĩra suspending eh, bars cikũnyitĩrĩra prefab iria Okay. tũgacinyita hatha tũgathiĩ ha igũrũ Ehe. twanyita harĩa igũrũ tũgacoka tweka roofing Ĩĩ. tweka roofing tũgoka ningĩ twĩke kĩndũ gĩtagwo skimming na thĩinĩ na na nja Ĩĩ. tweka skimming thĩinĩ na nja tũcoke tũhake ka rangi hau ũguo no twĩkĩre no twake rough coat Mm. tũgĩaka rough coat mwena wa na nja na mwena wa thĩinĩ mũndũ akĩendagia mwena wa thĩinĩ ũtuĩke wĩ wĩ smooth ta ũrĩa m- plaster ya thĩinĩ ĩkagwo ya nyũmba ĩ no kũhũra niro Ĩĩ. twĩkaga niro Ĩĩ. na hakĩrwo karangi kega biũ One. na nginya nyũmba ĩyo thĩinĩ partitions igũkorwo ta cia mahiga Ĩĩ. cigũkorwo ta icio Okay. nginya thitima twĩkĩra ũrĩa thitima ĩkagĩrwo ta ya mahiga Ĩĩ. nginya roof Ĩĩ. tũka twĩke rubu wega biũ wega biũ Ĩĩ, nginya nyũmba yaku ĩkorwo ĩ stable biũ na nyũmba ĩno ĩna rugarĩ aca nyũmba ĩno ta ya mahiga no ta ya mahiga tondũ biũ panel ici ici Ĩĩ. ĩ tũthondekete na matiro ici ĩĩ nĩguo tũhũthĩrĩte eh, tested fubi ĩno tũgatukania na na kĩrĩa tũgatukania na thimiti ĩgathondekwo ĩta panel Wow. is a panel yũka ĩkarũgamio ũguo within few days tũrũgamia panel citũ na twacindithania wega biũ na mũndũ akaingĩra nyũmba yake kĩndũ itao landscaping tũkamũthondekera gwake nja wega biũ tũkamũhandĩra nyeki tũkamũhandĩra tũmĩtĩ na drainage yake system yake nginya ya kũwota nginya nyeki ĩrĩa yake nĩtwĩkaga you water your grass na bado drainage yaku tũkamĩ

mũndũ wa NC agĩũka haha nyũmba itũ nĩ twĩkĩte approval One. workers aitũ mena safety guard njega biũ one mena nginya boots wega biũ atĩ maingĩra gũkũ site mũndũ angĩ- ndekũgũthwo angĩgũrwo nĩ ihiga gũkũ ĩ Ĩĩ. nĩ kũnyitĩrwo nĩ ĩno I know. gũkorwo na nginya bundi nĩ tũthiaga twĩ stage cia mabundi Ĩĩ. he bundi ũrĩa ũramenya bundi ũcio wĩra ũcio wamwĩkĩhau nĩ ekũruta wega biũ harĩa angĩ tũraruta kuma andå a moko one tũkamatua mabundi Ehe. tũrathiĩ tũgĩ nĩ gũcenjanĩria wĩra ũguo nĩ gũcenjania Ĩĩ, tũkĩgrowithagia ndũgatũre mũndũ wa moko Ĩĩ. aca Thiĩ ũkĩ- Tũgũkũ- ĩĩ, nĩtũgũkũruta graduate-aga. hau tũgakũrojuti ũgatuĩka bundi ũgatuĩka junior bundi hena Ĩĩ. senior bundi hena bundi ũrĩa mũnene ta ũcio nĩwe gũtinda akĩrora arĩa angĩ Ĩĩ, nĩguo. hĩndĩ itarĩ kuo niĩ Ĩĩ. na rĩu nginya andå aya a moko nä makenaga må no magä tå rutĩra wä ra tondå nituramabundithia skill niguo niguo atä nginya rå cio ena mä aka bote Ĩĩ. nä bundi Ĩĩ. egå thiä å guo atuä ke boamani ya atä no hanjirie harä a må ndå wa moko Only. oka agä tä rä gå kahoro kahoro kahoro ĩĩ. Yeah. na aikaraga ihinda rĩigana atĩa hĩndĩ ĩyo arĩ training yanyu rĩ nĩgetha atuĩke nĩ a graduate gũtuĩka senior bundi rĩ Ĩĩ. atĩkaga ihinda rĩigana atĩa gũthoma na inyuĩ

Ai, tũkamũkunũra wega biũ Ĩĩ. agatuĩka rĩu bundi Ĩĩ. wĩna ũhoti wa gwĩka kaũndũ fulani tondũ skill nĩyo moko Ĩĩ. ũngĩruta skill o mũthenya o mũthenya o mũthenya gĩthiĩ kĩngĩkĩragia mwĩrĩ-inĩ waku Yeah. nginya ũkomete ũgakora nginya nĩ gwaka araka mahiga toro Wow. Rĩu Makini Construction rĩ, Ĩĩ. Bundi ũyũ woka mũgeni rĩ, Eh. akũmũrĩha atĩa nĩgetha mũhote kũmũtrain? aca ithuĩ tũti- tũrĩhagia mũndũ ona ũmwe woka ĩ mũndũ wa moko gũkũ twakũhe wĩra wa mũndũ wa moko ĩ ũkwenje tuone bidii yaku tuone mũndũ ũyũ ĩ Ĩĩ. no hote ũkorwo wĩ curious we binafsi Ĩĩ. atĩ nĩ ũkũtũ- nĩ ũkũhota gũtraina o kahora Ĩĩ. tũhe mabundi rĩu tũhe- tũ- tuoyaga mabundi angĩ tũkamera acio mabundithiei Ĩĩ nĩguo. mabundithiei wĩra ũrĩa ũgũthiĩ Ĩĩ. according to your love and your curiosity Yeah, sure. ũngĩmenya wĩra waku nĩ kĩ woka gũkũ tũgũbundithagia o kahora o kahora tũkũhĩngĩ na nduru ona ĩmwe na no tũrakũrĩha nginya mũcara waku wa mũndũ wa moko one wega biũ na wanjĩra indo ciothe nĩ cianyu nginya mĩcumarĩ nginya mabati nginya kĩ nginya kĩ, ĩĩ nginya mĩrango ta ĩno ndĩrona ĩĩ Ehe. twĩna a source of a team atĩ twenda kĩndũ ta mũrango twĩna mũndũ witũ tũkũmũ- tũkũdesign mũrango ũhana atĩa Ĩĩ. client igu tũkũmwe tũkũ- tũmũ- tũke tũmwĩre mũrango waku ũkwenda ũhane atĩa Ĩĩ. Aga- tũ- tũkadesign nake hamwe tũkamũthondekera mũndũ wa thitima twĩna personnel a thitima hau ũguo plumbing works twaingĩra gũkũ tũingĩraga twĩ team yothe inyuothe inyuothe tũingĩraga gũkũ tũkaruta wĩra ũcio wothe ĩĩ Yeah. na wanjĩra nginya ndamĩenda mombasa nyũmba Ĩĩ. ĩno nĩ ngũmĩona nĩ ũkũmĩona ĩĩ contact ciĩ hau ka- ka- ka- kandi-inĩ ĩĩ ũgũtuona nginya kuu mũmbatha Ĩĩ. nginya nyĩrĩ nginya kũkũ guothe tũgũkĩra tũthiĩ twake one Yeah. na rĩu nĩ ũndũ wa mũndũ ũtangĩhota kuona kandi ĩno yaku rĩ Ĩĩ. hihi no twĩre ũngĩnyitĩka atĩa

eh, facebook na kuu nĩ tũ- tũikagia tũmaũndũ kuu ũguo one nĩguo andũ makĩone rwendo rũrũ rwaku rwa makini construction gũkorwo we nĩwe kila kĩndũ thĩinĩ wa makini construction Ĩĩ. rũthiĩte atĩa nĩ rũritũ ĩ Ĩĩ. nĩ rũhũthũ ĩ kana rũhana atĩa gũtiaga challenges tondũ nĩ ũkoraga rĩu ũguo tũramatrina ũguo amwe nĩ makũnyita kĩrĩa wamera rĩmwe nĩ ũk- nĩ ũkuona tũchanel tũtikoragwo rĩmwe client ndarenda ũrĩa tũre- tũreka atĩ tũramũdizainĩra kĩndũ no later agoka akona kĩndũ kĩu nĩ kĩngĩrana wega biũ one plus eh, challenges itingĩaga Ĩĩ. one two one two itingĩaga ĩĩ no nĩ tũhotaga gũkava challenge citũ ciothe tũkamenya atĩ the best material kũrĩa cikuma Ĩĩ. the best personnel kũrĩa mekuma Ĩĩ. na the best eh, management arĩa gũkorwo ki atĩ tũkũruta wĩra na wĩigĩrĩrĩki wega biũ Ĩĩ. when you have the trust of the workers Ĩĩ. nginya client nĩ akenaga nginya kĩranti nĩ wega akenaga biũ ha, ha kuma thukuru transition ya thukuru nginya wĩra-inĩ ingiuga mũndũ no ahote gũ create opportunities

to gũthiĩ gũtuĩka an emplo- an employee you can also become an employer in the field that you are gũtirĩ handũ haga kaũndũ kangĩ creatwo Ĩĩ. you create something yeah sure and people will love it you create a service Yeah. andũ nĩ mekũmĩenda eh niguo Yeah. ici nĩcio imwe cia mbica iria tũrutĩte wĩra ta makin na some of the materials that we have partnered with other companies atĩ nĩ tũkũhota kũruta wĩra mũtheru kwĩ client witũ ndakena mũno kũnjera na ndakena mũno these are our project our ongoing project Ĩĩ. and mwĩra ũrĩ hau mũciĩ wĩikarĩte thĩ watuona Ĩĩ. usubscribe marua tv like share and subscribe Yeah. subscribe niguo one content ingĩ njega njega njega mwaki mwaki cigũka Ĩĩ. thengio mũno nĩ gũka gũkũ Na asante kuona. sana na nĩ Ĩĩ. wega mũno nĩ ũndũ wa mahinda maku Thank you very na much. nĩgetha thiĩ na mbere na kwĩyonera maũndũ mega ta maya thiĩ na mbere na gũsubscribe nginyagia mũthenya ũcio ũngĩ ngai wa muoyo aromwĩka maũndũ mega